Salam eziz ildeşler, sizi Ykjam TV kanalyna hoş gördük. Bu videomda başlamaka derrewçik videomyzy doňdurýaňyz we kanalymyza agza bolýaň. Videomyza başlasak, Ykjam TV kanalynda bu günki sanymyzda size siziň smartfonlaryňyzdaky bilmeýän funksiýalaryňyzy öwretýäs. Bu funksiýalar belkem käbirini bilýän bolmagyňyz mümkin, emma ananaýyň bilmeýän funksiýalaryňyz hem bar. Altynjy ýerde reklamalar aýyrmak funksiýasy. Aýdaly siz smartfonuňyzda oýun oýnap otyrsyňyz we gyzykly ýerine gelýär welin reklamalar çykýar. Reklamalar näde aýyrmaly? Elbetde polýot režimi goýýaňyz we sizde reklama çykmaz. Bu funksiýa Android platformalarda da bar, iOS platformada da bar. Siz arkaýyn öz oýnuňyzy oýnap bilýäňiz. 5-nji ýerde Wi-Fi-iň paroly. Aýdaly siz gitýäňiz Awaza dynç almaga 10 günlük, 15 günlük we öýüňize geleňizde Wi-Fi-iň paroly ýadyňa düşenok. Elbetde siziň smartfonuňyz çatylandyr Wi-Fi-iňiz, emma paroly ýadyňyza düşenok. Indi siz Wi-Fi routeryň IP-sine girýäňiz, parolyny üýtgetjek bolýaňyz. Bu zatlaryň geregi ýok. Siz Wi-Fi Password Show priloženiýany özüňize ýükläp alýaňyz we siziň Wi-Fi-ýa çatylanyňyzda ýa-da çatylan Wi-Fi-laň ählisiniň paroly görünýär. Dördünji ýerde. Almadyk jaňňyza SMS jogap. Elbetde bu iOS platformada bir näçe adımda yerine yetirip bolýar. Ol SMS-lere siz her hil jogap goýup bilýäňiz. Mysal üçin, soň jaň ediň, men ýolda ýa-da haýsy kelläňe jaň etýäň? Elbetde değişdim. Şimdi bu ne edip edilýär? Siz nastroýka girýäňiz. Telefon düwmä basýaňyz. we adres tekstin düwmä basýaňyz. Içinde şun ýaly akno çykar. Siz özüňize gerek SMS saýlap alyp bilýäňiz ýa-da özüňiz gerek SMS goşup bilýäňiz. Üçünji ýerde Android üçin gassiwoý režim. Siz öz telefonuňyzy birine berýäňiz, mysal üçin görmäge. Ol hem siziň şahsy maglumatlaryňyzy görüp başlaýar. Mysal üçin suratlaryňyzy, SMS-laryňyzy. Bu ýagdaý bolmaz ýaly siz birinji bilen gurallar bölümini açýaňyz, bystroý nastroýki ýokardan çekýäňiz we Ýokarda ne şun ýaly. Polzowaçela basýaňyz, ondan soň goş düwmä basýaňyz. Şu bölümden soň siziň telefonyňyzyň şahsy maglumatlaryny hiç kim görüp bilmez. Haçanda polzowaçela geçeňiz soň, onda özüňiz öz şahsy maglumatlaryňyzy görüp bilersiňiz. Ikinji ýerde iPhone-a gizlin kodlar. Eger-de jaň edeňizde nomeryňyzy gizlejek bolsaňyz, ýagny skryt etjek bolsaňyz, siz jaň açýaňyz, jaň etmek düwmäni basýaňyz. Ýyldyzjyk reşotka 3 1 reşotka we jaň düwmä basýaňyz. Şondan soň siziň nomeryňiz skrit bolar. Ýagny birine jaň edeňizde siziň nomeryňyz görünmez. Elbetde birinji ýer. Haçanda siz öz telefonuňyzyň parolyny ýadyňyzdan çykaryp bilersiňiz. Mysal üçin, siz telefonuňyza parol goýýaňyz we ýadyňyzdan çykýar. Siz bir näçe minutlyk panika etýäňiz, dogry. Panika gitmegiň geregi ýok. Siz Screen Lock Time Password programmasyny ýükläp alýaňyz we her gezekde telefonyňyzy açaňyzda siziň parolyňyz şol telefondaky sagat dolar. Mysal üçin, sagat näçe bolsa siziň parolyňyz hem şol bolar. Şu telefonda sagat 11:25, parolyňyz hem 11:25. we her gezek telefonyňyzy açaňyzda parolyňyz üýtgäp durar. Sagada görä elbetde. Şunuň bilen videomuz tamam bolýar. Videomy halan bolsaňyz like basyň. Halamadyk bolsaňyz dislike basyň. Düşünmedik ýeriňizi kommentariýalarda ýazyň. Hoş sag boluň.